Għal dan il-ktieb, Busuttil libes il-kappell ta' kittieb biex flimkien ma' Marija jwasslilna storja ta' tfajjel refuġjat.
Ix-xogħol tagħna ġabna viċin ħafna t-tfal, speċjalment it-tfal fl-iskejjel primarji. Ltqajna ma' tfal differenti ħafna. U matul il-programm u s-sessjonijiet tagħna sirna vera close mat-tfal u kienu jirrakkontawna l-istejjer u r-rakkonti tagħhom. Allura kellna ħafna dawn il-ħsibijiet tat-tfal u anke dawn l-istejjer tagħhom u ridna noħolqu xi ħaġa madwar dawn l-istejjer. Eh, jiena wkoll ġejja mill-gżira ta' Għawdex u xtaqt li ndaħħal lil Għawdex fl-istorja tagħna wkoll. Ma nasibx li hawn biżejjed kodba bil-Malti dwar l-isport. Inqas u inqas kodba bil-Malti għat-tfal dwar il-futbol. Fil-fatt parti mix-xogħol tagħna huwa li noħolqu riżorsi u anke kodba u stejjer għat-tfal, speċjalment tfal fl-iskejjel primarji. U fil-fatt dak huwa l-għan ta' dan il-ktieb biex it-tfal ikollhom aktar riżorsi. Il-ktieb huwa adattat għal tfal li huma fir-raba' u fil-ħames sena tal-iskola primarja. L-illustratur huwa Matthew Stroud, U aħna, l-awturi, fil-bidu tal-proċess wara li ktibna l-istorja, ġifieri, u sirna nafu l-imessra u dwar l-illustratur, qed tkellimna miegħu, kellna laqgħa, u qsamna l-ħsibijiet tagħna mal-illustratur. U mbagħad l-illustratur kien jibgħatilna d-disinji, aħna nagħtuh il-feedback tagħna u nimxu flimkien pass pass. Aħna ġejjin minn ambjenti differenti ħafna, jien mill-ambjent tal-litteriżmu u l-bużu mill-ambjent tal-futbol. U kellna dan ix-xogħol da xogħol flimkien dal-proġett sabiex noħolqu eh, storja flimkien. U kellna esperjenza flimkien fi skola partikolari li tqajna ma' grupp ta' tfal u spikka tifel f'dan il-grupp u bqajna naħsbu ħafna fuq l-istejjer li kien jgħidilna dan it-tifel U minn hemm ġie vjaġġ bil-ballun. Jisimni Abdul. Għandi għaxar snin. Twelidt f'Raqqa, belt Sirjana. Minn dejjem kont inħobb il-futbol. L-isbaħ mumenti kienu dejjem bil-ballun. Niġri fit-toroq u nilgħab ma' sħabi minn tlugħ ix-xemx sa filgħaxija. Darba waħda bdiet nieżla xita ta' bombi. Id-dar tagħna waqgħet u saret biċċiet. Iżda jien xorta bqajt nilgħab il-futbol. Fost dak it-tifrik, duħħan u ġlied bqajt niġri u niskorja.
Abdul kif qalet il-kollega tiegħi Maria huwa tifel li kellna l-esperjenza miegħu f'wieħed mill-programmi tagħna bil-qari u l-kitba niskorja. U dat tifel ħabbejni kemm jien u kemm hi fis-sens u verament kellna soft spot kbira għalih. U meta Marija ġiet din l-idea tal-istorja, ehm, Naħseb mill-ewwel qbilna li dat-tifel insemmuh Abdul. U anke xtaqna nibgħatu messaġġ kemm importanti l-inklużjoni, kemm ta' tfal ta' dawn l-immigranti u kemm ta' tfal li huma forsi b'xi diżabilità. U naħseb dan il-messaġġ li xtaqna nagħtu li Ħadd mhu għax xi ħadd ikollu kulur differenti minna jew għandu xi problema għandna ninkluduh. U dak kien il-messaġġ ta' dan il-ktieb.
L-ebda bomba ma setgħet titfili l-imħabba għal ballun. Lanqas dik il-bomba li ħaditli sieqi il-leminija waqt li kont qed nisraq il-ballun lil Khaled. Tgħallimt nimxi bil-krozzi. Bqajt niġri u nitħarreġ fit-toroq imħarbtin lejl u nhar, anke meta konna qed nivvjaġġaw. Il-ballun baqa' dejjem idur ma' saqajja u l-krozzi, anke meta qdiem u tħammeġ, ma ridtx inħallih warajja. Ridt li jkompli l-vjaġġ miegħi.